Эш. Ны җибәргәнче, блин. Үләсең.

Эшлидер дип өметләнәм инде бик тә. Эшләмәсә капец инде. Туйдым. Эшләт алмыйча.

комментлар эшләми ахры ике розетка сәлам сүз уңаеннан күтеңә бар нормально эшли булды китсәк була туйдым капец туйдым ярты сәгать маташам кая күтеңә бар үзең күтеңә бар Жүріп кайттым инде мин, моннан чыкмыйм да ахырга. Калганнар кайда? Үч кеше кар имеш. Кемнәр ул? Урыслар мы тагын? Һәр ай алып торыйгамы? Китик. Так. Кем әле безнең? Лиза, Лиза. Лиза монда безнең. Дейзи аста. Язилә 3. Сәлам. Хәлләр. Ә менә турга гына сикереп була бит. Лиза кайда? Лиза сикерәме юкмы? Нәрсә бу? Тур. Утырма. Җәмәгать. Хәлләр. Дөресен әйткәндә, сезнең хәлләрегез миңа бик кызыклы түгел, ләкин әйтегез. Әлбәттә.

Үпкәләсәң үзеңә генә зыянга инде. Миңа синең үпкәләвеңнән соң суык та түгел, кайнар да түгел. Шуңа күрә теләсәң нишлә инде үпкәләп. Нинди Игра престолов? Аңламадым. Тупой мин аңлатар яңадан. Беләсең бит инде. 3-4 тапкыр аңлатырга кирәк. Уйлаучыга охшаган. Уйнаучыга охшаган. А, неме? Кызмы? Нигә әйме теге? Кем әле анда теге? Аждахалар анасы. Исемен белмим. Караган юк. Штурвалына кара. Алты почмак юк, алты гына түгелме моны? Сигез бәлки. Та. Күпме көтәргә була? Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом. Күпме көтәргә була? Белмим. Үлгәнче, дөнья беткәнче, тагын бер нәрсә булганчы, эш сыйклаганчы, ну шундыйрак әйберләр инде. Штурвалы инде түгәрәкләнде. What the fuck? Мистика. Ра. Графонның түбән булуы шулай итәдер инде. Әйдә маңгайы белән утынга. Не турында шаярту бүрәнә турында. Утыз сумга.

Будь осторожен. Рәхмәт. Розетка кая тайдымы тагын? Ничә кеше кара икән монда менә? Бер, ике. Ничә? Берәү? Берәү? Анысы да мин.

176 доллар. Нищуси. Булды, тулы имештер. Беренчедән безгә патроннар кирәк, икенчедән безгә кирәк булачак корал саклый торган бер тәсе дим, калта, чехол, бер нәрсә шундый. Әйе, әйе, хәзер тукта. Алале моны. Ее храм в джунглях. Ике төрле яңгыр ярар. И во что я вляпался? Кем белгән инде. Әлегә безгә нәрсә кирәк ясар өчен? Безгә кирәк, тукта, хәзер карыйбыз аны. Ха, менә, менә, менә. Башта моны. Булды, җиткән. Чөнки тулды. Чехлы для оружия дигән. Ике балан тиресе. Икене генә түгел, шундук бер егермені алырга инде. Чөнки алар күп кирәк мына барыбер. Аннарысын безгә кирәк булачак. Тапир кирәк булачак безгә һәм дә инде леопард, ну, жоп леопардны. Кирәк булачак аннарысын буйвол. Буйвол һәм балан. Сынарса, менә монда тагын икәү. Дүрт димәк.

Кәҗә безгә миналар өчен кирәк, ну безгә кирәк план. План. План, план, план монда. Яра аннарсын план башта кәҗәгә, аннарсын планга. Тукташ. О, үлдем. Үлмәдем. Все нормально. Нәрсә булган аңламадым. Кәҗәләр. пистолет. Китегез инде, хурламагыз мине алай. Кем бу пистолет белән яратмый пистолетны. Миңа кирәк. Менә бу. Экипировать. Ике пистолет хурланып үлерсең. Кайда минем снайперка? СВД, СС, экипировать.

Кәҗә күрсәң әйт. Мин аның тиресен салдырам. Ә. Риздә. Ай, Риздә мин. Язиле. Риздә кайда? Хәм кәҗәләр кайда? Син миңа күрсәт аларны. Менә монда дигән кәҗәләрне имештер.

Кил монда, кил, кил. Миңа икәү кирәк алар. Әзер. Әзер әйдә, шакыр. Розетканы шакыр, азатны шакыр анда. Бүтән кешеләрне, кешеләр булсыннар монда. Икенче карауга. Ә мин әлегә ясый торам. Нәрсә иде әле ул? Миналар өчен ни була? Эм. Леопард кирәк әннәр. Сен леопард куркыныч бай ма? Тавыш. Авызыңа тышим. Бля. Вспомнишь говно вот и оно диләр, эм. Терел. Леопард. Ни эшлисең син, ә? Аны үзгәртергә кирәк инде, болай булмый. Бу кем? Кем булса да миңа ул ошамый. О, миңа капец. Миңа капец, походу.

Опаньки, күтеңне әверне. Әкрен генә. Катмыйча гына. Монда патроннар инде бетте. Миңа патронатаж кирәк. Аны нәрсәдән ясаганны оныттым. Ха карыйбыз. Ха карыйбыз. Патронатаж. Буйвол кирәк, а? Үзеңә ташыйм. Буйвол. Аны үтерер өчен бит тырышырга кирәк әле. О, ни хрена? Нормально. Шунда учны. Так, буйвол кирәк, аннарсын безгә кирәк. Болан дүртәү. Нәрсә? Тәпир булса яхшы инде. Машина тора, машина кирәк мин искә Эрнхардның өенә барып башта алыштырырга кирәктер инде. Коралларны урыннары белән патроннар алырга кирәк. Бөтен патроннарны бетердем. Монда 8 яу. Тегендә 0. Ана карагы миналар күп булырга тиеш хәзер. Бер, ике, өч, бер, ике, өч. Әйдәгез, әйдәгез.

Экипировать дигән. Менә бу беренчесе дип аңлыйм инде. Аннарысы снайперская винтовка. Бусы. Экипировать. Бусы икенче дип аңлыйм инде. Хәр яхшы булыр атыш. Сәй, хәр нормаль. Шыгабыз моннан һәм хәзер безнең төп вазифабыз. План табу. А ул безнең, бу безнең. Моны ачарга иде бит инде. Ишек әле шунда башта. Аннарсын карарбыз. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Ушып барып җитеп булса. Едем, едем в соседнее село. Татау, татаулар. Яшибез. Әллә нишли бу YouTube. YouTube брат братан катан беләсеңме нәрсә эшли? Минем бөтенләй ачылмый ул. VPN аша гына ачыла. Нидә? Компьютерның браузерында э, телефонда нормально эшли. Бик сәер кылана әле ул соңгы вакытта. Синеке ничегрәк? Менә минеке бөтенләй мисал өчен компьютерда ачылмый. Телефонда әйткәнемчә нормально ачыла. Монда безнең ниндидер бер пантера бар иде, ләкин мин аны әлегә үтерми торам. Бугыма кирәк. Безгә шул каланчаны алырга кирәк башта. Графон. Күз алдында төзи. Килеп бәреләбез хәзер. Үлмәсәк, кәкрәеп катмасак. Берәр ничек уртасынарак килеп бәрелергә иде инде анда. Менә шулайрак, менә шулайрак. Өшеп керер. Все, капец мен. Әзер.

Һәм бүтәннәрне дә чакыр әйттем бит инде. Шул ук җирдә яшибез икән. Очып кына төшмәскә иң мөһиме. Опа, акча. Бомжуем. Бомжлыйбыз. Юнләп карый алмыйм. Ачыла, ләкин әйбәт эшләми. Әйтәм бит телефоннан кер. Телефоннан яхшы эшли. Ну, шәхсән минеке шулай. Үзем дә уйлап торам менә. Бәлки башка кешеләрнең дә шулай начар эшлидер мәйтәм. Уйлап торган идем бүген. Мәйтәм, бәлки Twitch-ка ясаргамысын. Аннан соң башка типте. Татарларның бит Twitch-та әз генәсе утырадыр, дип әйтәм. Утырмыйлардыр, күбесе әле монда YouTube-та да утырмыйлар. Нинди Twitch? Нәрсә икән белмиләрдер дә мәйтәм. Ярар, инде ютубта ясыйм мәйтәм. Ясадым. Карый да алмыйлар. Хиш юганнарсын. Видеолардан карый алалар инде. Стрим беткәннән соң. Соклана бит. Зилә әйт әле, ничә кеше карый мине? Берәүме? Икәүме? Бысын эшкәрттек, малай. Акча эшләп алабыз. Акча эшлибез. Каян очып төшергә, моннан очып төшергә. Пулемет бирделәр әнә безгә.

Сиңа капец. Гафу ит, мин махсус. Сәлам, аркадашларым. Булат, сәлам. Минем монда бик каты эш. Бик каты малай. Вакытка уз, узышу, узышу да түгел бу. Товарны җиткерергә кирәк үз вакытында. Шуңа сиңа карап тора алмыйм хәзер әлегә. Аннарсың. Булды әзер. Ник күрсәтми берни дә? Тагын берендә күрсәтмиме? Юк, күрсәтә бит. Эшли. Ник күрсәтми берни дә беләсеңме нигә булырга мөмкин сәбәбе? Сәбәбе булырга мөмкин Роскомнадзорда безнең яраткан сөекле Роскомнадзорда. Ул аны нәрсәләр маташтыра, YouTube җүнләп эшләми. Әйттем бит инде, минем дә VPN аша гына эшли дип. Белмим, хәзер кереп карыйм әле менә үземнең стримыма. Юк, күрсәтә бит. Юк, күрсәтә. Эшли. Эшлиме, эшли. Белмим, синең нинди проблемаларыңдыр анда. Син беләсеңме, нигә булырга мөмкин сәбәбе? Сәбәбе булырга мөмкин Роскомнадзорда, безнең яраткан сөекле Роскомнадзорда. Ул аны нәрсәләр маташтыра, YouTube җүнләп эшләми. Монда син генә зарланмыйсың инде миңа күренми дип, күрсәтми дип. Җүнләп эшләми дип. Әле яңа гына сөйләп утырайым Twitch турында. Twitchка куйсаң, кешеләр карамаслар, карарлар инде ул аны да, но комментлар калдыра алмаслар дип уйладым да, YouTubeка ясарга булдым да, ясадым. Хәрбетенләй аңлашылмый, күренми. Кем анда? Ут. Эшләми җүнләп. Кайчанга хәтле барыр шулай? Яндекстан эшли. Яндекс тема. Юк, ә син нидән карадың менә аны? Мин бит сәхифәгә сылтама куйдым, үземнең сәхифәмә. Аннан күренмиме, аннан эшләмиме? Иң кызыгаймы, YouTube үзе эшләми, ә менә YouTube Gaming дип язсаң, эшли ул. Мин сылтаманы ютуб гейминг аша куйдым. Ул эшләргә тиеш. Теориядә. Кем килә анда? Машинасы минеке. Ага, кәҗәләр. Кәҗәләр. Сине дә. Уңайдан. Булат, син мындамы? Яз әле берәр әйбер. Белмим әле синең монда булуыңны. Монда булсаң. Мин бит боланнар үтерергә тиеш идем. Боланнар тиресе кирәк бит миңа. Онтылып та китте. Опа, байки, байки, байки. Багины тартып чыгарга кирәк һәм дә Тагын кемдер килде. Тартып чыгара һәм бар... Туйдым инде янып. Чыгар микән? Чыкмас инде. Чыгамысын инде бер утыргач. Юк инде чыкмый. Ярар. Барабыз, без, барабыз, без, без, без, безгә болан кирәк, димәк, монда. Яки... Буйвол да кирәк безгә. Хм. Хм. Монда безнең юлбарыс бик коточкыч кына, куркыныч кына. Аның белән әле бәйләнешәсем килми. Ләкин буйвол кирәк. Барыйк әле башта буйволга. Аннары соң барырбыз боланга. Аннары соң тагын берәрсен, аннары соң сюжет кына үтә башларбыз. дип уйлыйм. Никтер тамак кибә. Нидер тозлай башлаган кебек. Бер нәрсә дә ашамадым, югыйсә. Шуны тутырып куйыйк, чөнки буйволны үтерүе бер дә җиңел түгел. Тулы димме? Хм. Ярар. Тулы икән, тулы инде. Ышанам.

Яки миңа. Икесен берсе. Гранатомет юк. Шунысы начар. Машина. Димәк. Димәк. Кайдадыр менә монда буйволлар булырга тиеш. Буйволның татарчасын белмим, белсәгез языгыз. Аннарсын шуны кулланырмын. Так. Шыгып карарга кирәк. Угу, угу, угу. Бер нәрсә дә юк. Кешеләр бар. Опа. Нәрсә бу? Юл бар исме? Шул булыр инде. Шул йөрер инде бу гөләп. Менә бу бетте моңа капец. килә, килә, килә. Килә. Килә. Юк, китә. Хм. Йөри инде шунда бугайлап. Бу нинди рәшәткә монда? Нинди койма? Беләсезме нәрсә, нәрсә эшләргә кирәк? Бер тәҗрибә уздырып карарга кирәк. Менә мондыйны. Менә шулай иттереп. Белмим, катыр микән? Начар эшли башлар микән? Йо, алай, кара. Нормально. Күп ташлы итәсе булган алар. Җәмәгать, миңа буйвол кирәк. Уенның мәгънәсе нәрсәдә? Кайчан язгансыңдыр, мин яңа гына күрдем. Гафу. Уенның мәгънәсе моның сюжетын үтүдәдер инде нәрсәсе. Гомумән уенның мәгънәсе нәрсәдә? Ләззәт табуда нинди хайван бу? Хайван түгел. Шәхсән бу уенның, менә нәкъ бу уенның мәгънәсе монда безнең дусларыбызны кулга алдылар, пиратлар, аларны коткаруда. Менә төп мәгънәсе. Һәм үзебезгә исән калуда. Бу кыргый дөньяда. Братлар! Бетте. Бетте. Болар өчесе дә әзер дисәң була. Ник? Чөнки минем машина бар. Монда тагын өчәү. Ну, рәхәтләнәбез. Рәхәтләнәбез. Нәрсә акырасың? Акырма. Хә. Хә, сөйләшәбез без сиңа. Тукта. Хә, була бөтенесе дә. Кил монда. Кил. Түбәдән йөреп чыкты. Кил, кил, кил, кил. Кил иркәм, кил инде. Елмаеп көл инде. Кикрәеп катканча, әйдә. Төшеп киттем, төшеп киттем. Я, булмады бу була. Яра, план Б. План Б, малай. План Б яхшы дип уйлыйм. Бүтәннәр килеп җиткәнчә әйдә эшкәрт. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Иң мөһиме патроннар гына җитсен. Никтер минем комментлардан начар күренә бит. Ярар, була.

Нормально? Буйволларны, кәҗәләрне нәрсәгә? Нәрсәгә? Мин аларның тирләрен алам, аннарсын үземә кирәкле яхшы әйберләр ясыйм. Менә кара, әзерләп була ди, күрәсеңме? Керәм монда. Прочный патронтаж дигән. Менә мин аны ясыйм, әйме? Хәм яхшы булачак миңа. Мин күбрәк патроннар йөртә алачакмын. Шуңа буйволны эшкәрттем, әзерләдем, булды. Мин аларга бүтән тимәячәкмен, чөнки алар миңа бүтән кирәкми дә инде. Ләкин миңа кирәк хәзер тапир дигән әйбер, аннан соң кирәк миңа динго дигән бер эт. Шулар кирәк, аннан соң тагын нәрсәләрдер кирәк инде. Аларны да алып бетергәннән соң, бетте. Алар миңа бөтенләй гомумән кирәк булмаячак. Шулайрак. Хәзер миңа кирәк булачак болан. Болан нәрсәгә? Болан миңа кирәк булачак күбрәк корал йөртә алыр өчен. Хәзергә мин ике корал йөртә алам. Боланнан соң мин боланнан нәрсә микән инде? Калта да түгел, әллә нәрсә инде. Чехол дип аталамы шунда? Шуны ясаганнан соң мин өч корал йөртә ала торган булам инде. Шуңа күрә Язилә жәлләп тормыйбыз инде аларны. Әзер патроннар бар. Боланнар тиз йөгерә шул. Куып тотып булмый, артларыннан йөгереп йөреп булмый. Шуңа күрә снайперка белән генә алсаң, ә снайперка үтерми бер атудан, а? Көче җитеп бетмилектер. Дөрес тамга куелган. Барабыз. Монда тоткарлык не сезгә? Утыз секундлар бар. Бамбук. Адаштым. Үш бамбук арасында адаштым. Пальма килеп керә яздым. Экрин инде, экрин, экрин. Берәйбер дә күрмим. Яктыртыйм. Булды, яшәп була. Турыга, турыга, турыга, турыга, турыга. Гражданнар бар монда. Сәлам сау бул. Машина турыга. Монда ничек тә булса менәргә инде. Менә шулайрак, менә шулайрак, менә шулайрак әйттереп. Шулайрак. Монда кемдер? Эшләргә. Миңа блон кирәк. Опа, опа, опа, опа. Нәрсә бу? Ташмы бу? Таш бу. Ярар. Таш икән, таш инде. Таштан тиресен салдырып булмый. Начар. Блон кирәк. Хм, моннан менеп булмасын, әйм. Әллә буламы? Була. Ник булмасын ди. Һәм хәзер монда кайдадыр боланнар булырга тиеш. Боланнар. Пс пс пс пс пс. Ничек чакырга алар монда? Берәр укол кадап җибәрергәме соң? Болар нәрсә? Болар менә блоннар да инде. Нәрсә булсын? Көтүләп йөриләр алар гел. Керен генә. Һәм маңгайына берне тондырсаң, минемчә ул катарга тиеш. Кәкреттер! Иманыңны укытыйм, әйдә, бысына булса Миннән дә кекеррәк кешене тапсагыз, әйтегез, күрсәтегез миңа. Никсен син тамгаламыйсың инде. Эй, күкәйле гөл. Менә шул аласын да әзер. Снайперка белән маташып менә дип. Куркытмыйм дип, бөтенсен таратып бетердем. Мхм, чабасызмы? Ә мин сезне күрәм. Ә мин сезне сукаларны күрәм. Мин сине күрәм, блядь. Миңа сез дүртәү кирәк. Яра, чиратлашып. Патроннар гына җитсен. Ха, патрон таш бар бит инде. Патрон таш күп. Патроннар дөресрәк. Нәрсә маңгайны сызып торасың? Сузма, ха? Караны. Һәм тагын берәү. Дүрт кеше, дүрт кеше карый, беркем дә язмый. Языгыз инде җәмәгать, берәр нәрсә. Алай кызык түгел бит инде. Үземә генә сөйләнеп утырганда. Әзер. Керәбез, ясыйбыз. Кит әле. Кайда әле анда Чехол. Менә бит. Әзер. Акула бар. Нормально яшибез. Комодский варан. Комодский варан, баран. Биш кеше. Ёшки-кошки. Рекорд. Ярар. Нәрсәләр кирәк әле миңа? Яңа гына карадым. Күрмәдем. Бусы минем тулы диярлек. Хәзер инде монда мощь китә, мощь. Комод варанын үтерергә була. Белобрюховатая пера. Әллә нәрсәләр бар.

Җиде кеше. Сәлам, җәмәгать барыгызга да. Мин белмим, бәлки сез яза алмыйсыздыр. Ютуб әлегә стабиль эшләми. Ник шулайдыр, белмим. Ләкин Роскомнадзорның моңа катышы булган беләм, 100%. Шундук. Булса ясап булса. Тулды, тулды. Нормально. Ага, машина бар.

Машинаны бетердем, юлбарыска тимәдем. Ярар, ярар. Икенче юлы мала, икенче юлы. Караны юлыма чыга күрмә. Бәйдә инде, тарт инде, тарт инде. И, инде. Әйдә, әйдә, әйдә. 780 метр. Опа, опа, опа, безнекеләр. Йо-йо-йо, турыга, турыга, турыга. Кыек юлдан китәбез. Кит юлдан. Куркмыйсың? Бара. Куркмыйсың икән, болай итәбез.

Әйттем мин сиңа авыр сүзләр әйтмә ди. Татарча сөйлә. Аңламыйм.

О, күзләрен авырттыра. Аппак. Киметергә кирәк әзрәк яктылыгын. Почему?

Так. Наркомания. Башланды. Наркомания номер 2. Угу. Ты не барып карарга юшты. Ярар. Артыннан барган булыйк инде шуны.

Киләчәкне күрсәтәләр ахырында. Яки хәзерге вакытта. Төгәл белмим. Күбекләр кызык оча. Йөзәдер инде оча түгел, йөзә бу су асты. Аждаһа башлары. Көймә. Пышак. Югалган пышак. Шуны алып килергә безгә цитрага. Мин генә монда синең фанатың. Бәлки шулайдыр. Бәлки. Бәлки син генә яза аласыңдыр. Белмим. Төгәлләргә кирәк. Һәм маңгай ачышын. Никсон син минем фанатым. Дәшми утырасың. Яз берәр әйбер. Син булса да яз инде. Юк, ул беләсеңме ничек булырга мөмкин? Кешеләр керәләр, кешеләр карыйлар, ләкин аларның YouTube-тан аккаунтлары юк һәм шуңа алар яза алмыйлар. Шулай булса аңлап була инде. Алай булмаса, аңлап булмый. Друга и младшего брата Райли.

Все? Нәрсә әйттең син миңа Кабатла. Нәрсә әйттең? Проблемалар кирәкме әллә? Ха башыңа менә. Проблемалар кирәк булса, ха башыңа менә. Ха чыгыйм әле баштан моннан. Ха. Тукта. Янма инде. Булмады. Яра бысыныкына иде. Ә, яра, китегез әле. Вакыт юк. Ничүзи. Кунакчыл, кунакчыл берни дә әйтеп булмый. Яптылар, куйдылар бурын төбендә. Ага. Кая барырга? Уиллис.

Водитель лавкач. Шурта бала кирәкми. Опа, опа. Зоолог кирәк микән? Кирәкмәс инде хәр. Чөнки алып бетердем диярлек инде минем монда бөтен әйберләр дә бар. Ммм, бу нәрсә? Пригнувшись. Монда нәрсә? Болар берсе дә ачылмаган. Хм. Ачыкмаса инде әллә баштабыларын тутырып бетерикме? Миңа ул граната чуртыма да кирәкми. Ну, әйтәбез булсын, яра. Җыелыр әле. Әйдә, әйдә, селкен. Селкен. В Бэттауны исследуйте өлгермәдем. Башта миңа мында менәргә кирәк. Башта мин аны ачам, аннары соң инде карарбыз. Бер лайк, рәхмәт, җәмәгать. Лайк булгач, диз да булырга тиеш инде ул. Диз да манчыгыз берне. Шаяртам. Шап инде әйдә, шап. Әзрәк ката. Пишалька, пишалька, урысча әйтмешли. Ник ката микән ул? Ник ката икән? Ул ничек ката менә кара, бара бара бара да катаймы, аннары бер белмим анда секундның өчтән бере тора да аннары тагын катып ала, аннарысын тагын шулай нормально бара бара бара да тагын катып ала. Шулаймы? Бик кызык һәм бик сәер. Минем проблемам икән, әллә YouTube проблемасы икән? Микән? Минеке булса, диз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт диз өчен. Җәмәгать, кара кара ха монда була, монда махыш була, монда стрела була ха, карагыз. Томаша. Күрмә, күр, күрмә. Мин күренергә тиеш түгел мында. Мине көтеп тора инде бу хәрәм. А, моннан алып булмый. Теген атып бер тидер инде. Кекертер. Боларны коткардык. Тура иде, братан. Кулың бәйләнмәгән дә бит инде. Симулян, тәр. Окша бирде, кара. No problem, братан. Ике дис. Ут! Шулай дәвам итегез. Болай булса җыябыз без кармында бер 50 дис. Нәрсә җылыйсың? Коткардым бит инде. У, э, патроннар кирәк миңа. Сезгә патроннар бетердем. Бәйләмен инде. Патроннар, патроннар. Алга таба кая. Алга таба каядыр. Каядыр өскә. Гениаль фикер. Шып шыпмайды. Очып чыксаң куатам беренчедән, аннары соң икенчедән тагын менәсе бар. Гадәттә менә мондый каланчаларда патроннар була иде. Я патроннар, я акча, я аптечка берәр. Монда бер нәрсә дә юк. Юк, алай ук түгел. Ката да аннан шул каткан өлеш тагын бер күрсәтелә. Хм. Юк, кара, ката дигәнең лайк куюгыз. Ката дигәнең төгәлләргә телим. Былай дип. Менә минем ничек? Менә мин монда карыйм әме үземне? Тавышсыз гына сезнең комментларыгызны укып барам. Ката ул бара-бара да ләгеп кала да аннарсын китә. Ләгеп кала да китә. Ул теге видео йөкләнмәгәнгә түгел, ә менә видео үзе ничектер шундый лаклы кебек ул. Була бит ул менә видеоны йөкләп бетерми, әйләнеп тора тора тора тора да теге бер агай бер аннарсын китеп бара. Аны ката дип санамыйм мин. Ә ул менә шулай тора тора да ката, аннарсын китеп бара. Тора тора да ката аннары китеп бара. Мин дизлайк куйдым. Рәхмәт, рәхмәт. Бик шатмын. Синең берәр видеоң чыкса, мин дә дизлар куячакмын. Истә калдырдым, ярар. Опаньки, опаньки, яра аннарысын. Аларны ашып тормыйбыз, алып тормыйбыз. Монда күчәбез шундук турыга. Бу ике диз өчен дөмбәсе мине гази дөмбәсләр мин куркма. Бүген түгел, хәр хәлдә. Ярар. Ярар. Истә калдырдым әйтәм бит. Бу видео дәлил. Ә тагы кем куйды? Әйтегез дөресен. Этот город. Прямо как из сна. Нәк шулай, нәк үзе. Нәрсе? Проблема бар мәллә бер? Воу, воу, воу, аңладым, проблемаң бар. Күренә. Табибка мөрәҗәгать ит, булышырга тиеш. Тавыклар?

Охшаган, ләкин белмим. Ярар, керик. Надо найти человека в белом. Соң табыйк әйдә. Менә монда бер исерек бар. Ярымакта. Менә монда бер пляж бар. Пляжны шәпелдәтеп була зирек.

Бик сәер, бик сәер уен. Кем лайк куйды? Чынлап та кем куйды лайкны? Кем? Монда бүтән сорау бирергә кирәк. Кем лайк куйды? Әйе.

Язмышына бик шатландым дитмим инде, көнләшмим. Опа! Опа, опа, папарацци, фахишә белән сөйләшә карагыз аны. Так, былай, былай, былай. Якынанрак. Ал. Бетте, ләктең малай. Бетте. Компромат. Ёшки кошки. Фу. Күрә язды. Папараццины эше начар. Алып куй коралыңны, кем инде корал чыгара? Кем сөйләнде? Балык сата. Нинди балыклар бар? Форель, тегесе бусы, бу нинди балык икән белмим, яра. Мне нехорошо. Нинди секунд номер булсын инде, а? Набери Far Cry на русском. Белмим аны, хәр стримлар ясаучылар бар микән? Юктыр да. Мин генә утырамдыр. Шуңа кергәндер дә инде ул монда.

Не сильно понятно, димәк, нәрсәдер аңлашыла, әй, чынлап та. Дөрес. Ярты пырты урысчалы сөйләшсәң. Яңгыр ява башлады. Оп. Карама. Оп, оп, оп, оп, оп. Оп. Бар крипто инде туйдырдым. Синең фах кешеләре белән монда элемтәдә булуыңны аңладык, булды. Лектең малай, компромат бар сиңа. Тиешле җиргә җибәрербез. Нәрсә, монда керергә тәкъдим итәсеңме? Ярар, әйдә керик. Халупамы? Бүтән әйберме? Нәрсә диде? Иште бетермәдем. Nokia 33 унмы? Беләсезме нәрсә? Бомбасы шартлаячак, телефоны калачак. Аннарсын кире кулланып булачак әле аны. Кара, соннары да язылган, кара, кара, кара. Хәрефләре дә күренә. Детализация. Тәрҗемә итә бар. Туктале. Мин монда үземне тыңларга өлгермим бит әле. Нинди тәрҗемә? Чын патриот. Нәкъ шулай, дөрес әйтәсең. Шуны ишетергә теләдем дә инде. Микит Рэмзига монда якынлаштым, тегеләй былай.

Менә беренче максатым шул минем хәер. Тапыйбыз боларны. Бетте. Капец боларга. Машинага утырабыз да. Нинди окушка инде бу? Нә-нә-нә-нә. Кабыны бу кызык. Йөреше куркыныч. Ага, бу бит әй-әй, беләм мин моны, беләм мин моны. Йөргәнем бар минем монда. Алганым бар минем бу аванпостны. Бик яхшы гына аванпост бу. Шәп кенә. Кызыклы гына. Әйдә инде тамгала. Менә бит тагын бер исереге бар. Әйдә, әйдә. Менә тагын берәү бар. Булдымы? Берәү, икәү, өчәү, бишәү. Шулар гынамы? Күбрәк кебек тоела миңа. Ярай, әкрен генә килик тә артларыннан. Һәм эшебезне эшлик. Иң мөһиме күрмәсеннәр, иң мөһиме берәр нинди дингә килмәсен, берәр нинди аю килмәсен. Күттән эләктереп алмасын. Шул гына. Һәм менә монда катырга кирәк түгел. Егылып. О, мәгарә. Соңыннан. Шулай әкрен генә, әкрен генә, әкрен генә, егетләр. Менә тегендә сигналкасы бар аның. Башта шуны сүндерергә кирәк. Аны сүндермәсәң, аннарсын күрсәләр болар. Бүтән кешеләрне чакыралар, аннарсын бөтенләй кызык булачак. Эшебез. О, бетте, әзер.

Исреккә диңгез тубыктан. Меня козел не попади, нәрсә? Аңламадым син. Давай, кил монда. Ам шотламады. Кара, кара, кара, кара, кара, кара, кара, капец моңа. Юк, бар иде, юк. Там берсе калды. Кысы сузылып яттан, яхшы.

Килеп җиттеләрме тегеләр? Мин герой дип йөрүчеләр. Патроны есть, ума не надо. Йөриләр. Богылап. Кш. Кит моннан. Тазаларны бомжевать иттек. Юк, тагын берсе калды. Бер сан кайдадыр монда иде. А, менә ул. Сузылып яткан бездә дә. Миңа китәргә кирәк. Кайларга? Ник? Нәрсәгә? Ничәгә хәтле? Ничә минутка? Кем белән? Тулы отчет бир миңа. Өченче диз бар, яхшы. Рекорд! Дизлар буенча. Үз гомеремдә моны хәтле диз алганым юк иде әле минем. Так. Керәбез дә патроннар тутырабыз. Чейн дә юк. Алып булмый, я? Кара.

100 процент безнең кыскасы дүрт корал йөртеп була шуны әйтмәкче инде ну ка лайк куегыз куй син үзең дә син куйдыңмы соң лайк 109 доллар калды минем Әзерәк эшләп алырга кирәк. Так, так, так, керәбез монда, карыйбыз монда. Менә бит монда якында гына, ә юк, якында түгел. Шуртым да якында түгел, аны каравы безнең монда бирем барлыкка килде. Яра, биремгә бар инде. Ә аңынчы юк, эшләмим. Кирәге юк. Вакытны бетерә. Мин диск куйдым, рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Диск куйган ул да. Бүтәннәргә лайк куйырга. Өнди дисәм дә була. Киңәш тә әйтми, сорамый да, өндәп утыра. Прив, прив. Дратути. Җәмәгать әйтәм бит, монда мине күбрәк белмим, бәлки урыслар карыйдыр да. Чөнки Far Cry 3 буенча стримнар инде күптән юк. Аны хәзер ясамыйлар. Эксклюзивчик. Татарлар өчен генә түгел. Урыслар өчен дә. Тулуп, сальто. Все нормально? Әкрен генә. Ха, язила караха, дүртенче диз булачак. Дүртенче диз булачак Ралмоннан. Сизеп торам. Эт бар. Тавышын ишетәм.

Карагыз, карагыз, мин монда бер шот атып чыгам. Мисында яндырам. Кайда минем 4-нче дизым, эй? Ралман, кой әйдә. Мин бит кашаннан берле көтеп ятам монда, диз.

Лайк. Бу җыр өчен минем видеомны блокировать итеп атырлар микән ютубта? Тиеш түгелләр инде менә. Ник янмыйсың ул аңламыйм. Түбәсенә эләктем шунда да. Булмый бу. Була була кара язда, кара ничек яхшы яна. Кая баргасың менә? Икесен яндырдым ди, биштен ди. Берсен күрәм, менә берсе монда. Тагын икесе тегендә. Это уже третье. Как же офигенно. А, берсе өченчесе. Ага, аңлашылды, яхшы. Тегендә тагын икесе. Һәм әзер. Анда көймә дә булырга тиеш әле. Көймәне дә яндырырга дигән. Кеше тавышлар ишетеләме? Җәмәгать ни? Минут тавышы яхшы ишетеләме? Җыр бәрмиме кадәр? Әкрен генә күренмичә генә беркемгә дә. Читтән генә. Янмыйча гына. Ха. Тегендә йөриләр. Кил әле, кил, кил, кил. Якынрак кил, якынрак. Бам! Капец сиңа. Ха, күрәчәкләр мин. Әлегә күрмиләр, әлегә күрмиләр. Нормально, нормально. Минус бер. Тагын 7 минут. Кая китәсең син? Әйтәле. Шундый кызык уйны калдырып. Ничек оятың җитә, Язилә? Ничек оятың җитә? Күрәсеңме боларны? Күрәсеңме? Күрәсеңме? Күрәсеңме аларны? Бүтән якка карыйлар. Дүртенчесе бетте дә, бишенчесе теге якта. Чик бетергәннән хәл. Күпме кеше монда? Бүтән якка караганнар инде алар. Минус 2. Минус 3. Күренмичә генә теге якка чыгарга ибрәнчик. О, күрәләр хәл. Минус 4. Тагын булыр әле. Белмим, белмим. Булыр микән? Булар мине күреп алса да бетте инде моны. Минус 5. Бля. Әйттем генә. Ярар. Булды инде аласы. Күрендек икән, күрендек инде. Шабырга кирәк күренгәч. Нигә икрен шабадыр, ул шуны аңлый алмыйм.

Тагын пиратлар да бар бугай монда. Әзерәк. Әзерәк, әз генә. Газиз үз-үзе белән сөйләшә. Кем белән сөйләшим соң? Язмыйсыз бит. Языгыз. Мин сезгә шуны әйтәм, языгыз дип. О! Минус белмим ничәнчедер инде бу. 8 бәлки.

Ютуб нәрсәләр анда бөгештерә? Так, ра. Әйдәгез алайса болай итеп карыйк. Никтер минем интернет димәк начараймы? Димәк, җәмәгать, димәк.

Ха, булмый инде моны үзгәртеп малай. Ярар. Булмаса булмый инде. Алайса. Нишлибез? Нишлибез? Карыйбыз. Миссияләр беткән булса. Әй, миссия тәмам, алайса җәмәгать шунда бетереп торам, чөнки чынлап та лагать та ди, чынлап та лагать итә, күрәм мин монда видеодан да. Карадым. Бер дә җүнләй бер түгел. Шунда алайса бетереп торам.